גוטע טאטע איז דאס נישט טענה'ן מיט דיין ווייב כפנים אין פראנט פון די קינדער, און דאס נישט שרייען אויף דיין ווייב אין פראנט פון די קינדער, קינדער הערן א טאטע שרייט אויף די מאמע, דאס שטערט זיי זייער מח פון קענען וואקסן געזונט, א קינד קען דאס געדענקען, ער וואקסט אויף, ער וואקסט אויף אינגאנצן אנדערש, מען פארלירט די קאנפידענס, מען פארלירט די זיכערקייט, מען פארלירט, מען הייבט אן צו לעבן אין שרעק. הייב אן צו דארפן גיין אויף ווייטעמינס מיט טערעפי, מ'ווייסט נישט וואס ס'איז. א קינד דארף א טאטע מיט א מאמע. די קינד זעט טאטע און מאמע שרייען, מ'קען נישט שרייען ווער ס'איז גערעכט, וואס, ווען, ווי, דאס ווארפט אריין א מורא'דיגע מורא'דיגע פחד. ניין, עס איז א גוטע זאך, מ'ברענגט א גאסט אינדערהיים, שוין, כאטש איז דאס שבת, דו געסט, זיי זענען רואיג, זיי זענען פיספול, זיי זענען געשמאק. און ר' מאיר האט געוויסט איינער פון זיינע מענטשן דארט אז ס'איז צרות יעדע פרייטאג האט ער זיך אריינגעזעצט אהין און ס'איז געווען א הערליכע ערב שבת אלעס איז געווען גרייט אלעס איז געווען פיין ביים זמן הערט מען א פענסטער האט זיך אויסגעשאסן און א קול גיבט א שריי וויי פאר מיר וואס ר' מאיר האט מיך ארויסגעטראגן פון די שטוב עס איז ממש אזוי געווען, דארט איז געווען א קליפה, דארט איז געזיצן א מלאך המשחית, אפגעדרייט יעדע ערב שבת, און ר' מאיר האט דארט געווען, האט זיך געמוזט אוועקלויפן, זיך א צווייטע פלאץ, וויאזוי קען מען ארויסנעמען פון זיך די מלאך המשחית, וויאזוי קען מען ארויסנעמען פון זיך די דיבוק, עס באדערט דאס איז תפילה, גיי בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך וויל א פרייליכע שבת, הייליגער באשעפער העלף, איך וויל, וואס דארף איך ענטפערן יעדע מאל פאר מיין ווייב, וואס דארף איך זיין אזא בעיבי, ווערן באליידיגט. ווי זאגט מען עס נאר וויי עם סאטש א בעיבי? וויי עם סאטש א בעיבי דעט איי גאט איי גאט עמבערעסט נו האט זי געזאגט א פרוי האט נישט קיין שטארקע אשת אסאך מאל זי איז איבערגעשטרענגט פאר די קינדער יעצט קומסטו אהיים גיי גיי שוין וואס וואס מענטש גיי נישט יעצט ארויס, טו איר נישט וויי, ביסט אויס די גרייט צו מיר, דאס איז נישט די וועג פון רעדן, מען קען נישט אזוי רעדן, אדער זי האט זיך פארלוירן, זי האט עפעס געזאגט, דו ווייסט, דו דו דו האסט נישט קיין שכל, דו האסט נישט קיין שכל, איז וואס, איז וואס, האט די פרוי געזאגט, איז וואס, זאגט מען צוריק, און וואס האסטו, מיינט מען צו, אדער טרייבט אן רעדן אויף דיין מאמע,

מיטן רעבן מיט די רעבעס עצה מיט די סבאדעדעס מיט די עצה פון מיט די עצה פון לערנען פון די דרך הלימוד.